U sinjuri nilqgħukom għal Love Island fejn aħna niddedikaw ħames minuti minn ħajjitna u intkom minn ħajjitkom sabiex nidħlu f'dik il-villa imwarrba. U mhux biss. Għandna kompetizzjoni da. U ejja, għall-ewwel hekk.
Kompetizzjoni kbira għal dak ix-xi ħadd li se jirnexxielu jaqta' kemm miljee qalet Raquel mill-bidu tal-episodji s'issa. Ma jistax ikun.
Ma jistax ikun. Fil-fatt, irċivejna kumment qalilna kieku hi tatni imqar one euro ta' kull darba li qalet jee, Kieku dan iż-żagħżugħ kieku irtirat. Imma aħna biex nonorawha dil je tagħha, żbarnihomla f'diska. Arawha.
She loves you and you know you should be glad. She loves you. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. U di Henrika kif ġennet. U vera. Anke l-Mattias iġġennen u minn hemm 'l hemm Vanessa miskina qabdet sejra lura, lura, lura sa ma nqalgħet. Me, I don't like the situation with Mattias, cos first time he saw this girl Enrica, he totally, how you say in Maltese, waqqagħlu. Waqqalu, waqqalu, għalija waqqalu. Kemm għandu.
Veru fissa fuqa, anka ħarrablek darba bil-lejl, u xiek, qed ngħid he went to her. Si, si, but I don't mind, I don't mind, ah. Because at night I see like a star like this. I don't know what happened to the man. First time he saw her, the Henrika holding hands. I don't know.

Henrika.
Għandi 21 sena minn Bormla. Naħdem bħala pastry chef. Il-lalu. Taħdem?
Sajja wara. Sajja l-imma ġifieri. Ġifieri. Jekk tkun pastry chef awtomatikament ti tissajrilhom. Mhux tiġrili, nkun intejxef jgħidu li daħħaqni waħda! Fazi! Imma mhux kulħadd għandu jagħti servizz biex għax jagħmel xi ħaġa, anzi biex infhemkom eżatt, ħa mmorru fit-triq, insibu ftit nies u naraw kif joqogħdu meta ngħidulhom biex jituna is-servizz tagħhom b'xejn. Sieħbi tal-ħaxix, kif inti? Nistgħu nsaqqu ħaġa faċli? Mela jiena Ngħid iċ-ċajt xogħli, tajjeb, ndaħħaq in-nies xogħli. U ġieli jsibuni fiti u jgħiduli, għidli ċajta! Allura qisni meta ngħidulhom ċajta niġi qisni qed nagħmilhom xogħli b'xejn, mhux hekk? Iżda kieku niġi hawnhekk jiena ngħidlek tal-ħaxix, tini xi ħaġa b'xejn, inti tini. Jiena li kun li l-ek intik, imma da ma nistax naqbad. Ġifiri li li tagħti, ma il-nis in ġenerali ma tistax ittihom. Għala, ma aħna mhux kollox biflu. Ġifiri ma tmorx.
Ma tmorx, u xek. Kieku niġi jena, u ngħidlek isma tal-petrol. Ejwa. Ibni l-karozza b'xejx tgħidli. Għajdli li tħoss. Għajdli li tħoss. Mhux illum għada, b'xejn, għax illum tħallas. Tara.
U jien xorta waħda ngħidilhom ċajta b'xejn. Thank you. Sa kieku niġi hawn u ngħidlek Annalies, tini pastizz b'xejn, ittini? Eq mela.
Vera? Eq mela ta. Mela tini pastizz u ngħidlek x'nagħmlu. Piżelli l kattini, no, Annalies. Kemm int qalbek tajba, Annalies? Ni fejn nista' ngħinek.
Mela Annalise, jiena talli tajtni dal-pastizz b'xejn, ħa nkun qed intik biljett tax-show li jmiss tagħna f'Ottubru u ħa tagħmel tliet sigħat tisma' ċ-ċajt. Thank you.
Thank you ħafna. U sa ftit ta' ġranet ilu fil-villa bdew jitkejlu jaraw min huwa l-itwal. Ejja ħa narawhom.

Dabies back. Memx il-measure.
Edward, iċ-ċajt tiegħek laqqas it-Times ma joħduh. U f'dan l-episodju Jake jispiċċa waħdu fis-sodda.
Qatt f'ħajt issa jenin f'din id-dinja, eh? ma ntqajt ma' persuna li jitkellem dib bħalu u jiena qatt ma kellim tfajla Bħalma propju kien ikellimha Jake. U fil-fatt għamilna l-compilation ta' dawn, arahom ftit. Allura kif int għalajt? Ġa tlaqna qawwijin. Lill-partner ma tgħidilhiex allura kif int, hi saqsija mill-Awstralja. Tielet darba, isma' hemm xi ħaġa tinten minn. Ma tridekx, kif jista' jkun ma tindunax? Il-ħaġa tinten hi. Le ma tridekx hi. Jiena kif għedtlek kuntent bik imma iddejjaqt naqra fit daw it-tlett ijiem ħa tgħidli you're too needy jew tgħidli too clingy. U ejja Kiera, mela ġejk too clingy, too needy. Ħa ninvesti fik alright. Mhux se tinvesti.
Ġranet hi lek tafa ruħi. Ħa tgħisek forsi jien naf kien hemm xi affarijiet li dejjaqtek jiena fihom li jew isma' li jew m'għoġbukx. Jekk nispiċċa argument mal-mara u fl-aħħar ngħidilha hekk

Qed jaċċetta. Dawn affarijiet li jiġru. Qisu ilu xi għaxar snin magħha. Jidher ħadha ħażin ħafna, eh? U meta joħodha ħażin Jake x'jagħmel? Jissikka l-malja, jissikka l-misluta u he moves on out of the villa imma. U dak kien kollox għal-lum, għamlu like, subscribe, share insomma għamlu li tridu dejjem fuq Stradarjali. Għada nkunu fl-istess ħin fis-seba' u llum bejnielkom, mhux bejnielkom, badna wieħed mill-isponsors u rduppjajnieh, ġifieri sibu wieħed doppju u ktbulna liemhu.